Awle, thlirtute, in zavain che bai leh vek u le. Vawiini date ni sawmhnih pathum, August sanghnih leh sawmhnih paruk Pathian ni a ni a. Tukin zing dar kua leh dar sawm inkar khan chak manu in a pasal chem in a sat hlum hmiah tih thu hriat a ni a. Chanchin kim chang zawk, i lo ngai thlachhun zawm ang u. Awle, thudawn danin Pu Bipin Kumar chakma Kumsawmli panga leh a nupui Lokhi Mala Kumsawmthung leh pariat te hi a tir chuan sumsi lui a awm an ni a. Tuna an awmna chawngte sihah hian an mahni pualin inhmun pawh an nei a. Nimahse chu chu midang luah tirin tuna an awmna in room hran hrana An inhriarna in room khat chu an chhungkua luahin zu sen chi leh beer zuara ei zawng chhungkua an ni a. An chhungkaw member hi panga an ni tih hriat a ni a, fapa pahnih leh fanu pakhat an neih thu hriat a ni. Chanchin kim chang chu hetiang hi a ni. Tunhnai deuh khan Bipin Kumar chuan an car Alto A hundred chu khalh chhuakin Silchar lamah zu la tura, a kal thu hriat a ni a. Nimahse Silchara chuan tu tih hriat loh ten an lo kidnap a, kut te pawh an thlak hial a ni awm e. Tichuan a nupui Lokhi Mala hnen atangin cheng sing kua vel zet chu amah in tlan chhuah tir nan a in transfer tir tih thu pawh hriat a ni. Bipin Kumar te pa fa zinga Meheri chakma kum sawmhnih panga mi Phaia Sekul kal nen chuan an pa fain vawiin ni sawmhnih leh pathum, August kum sanghnih leh sawmhnih paruk, Pathianni tuk zing, dar kual leh dar sawm vel khan tuna an khawsakna an inluahna hmuna lo let leh in a hmel hmaiah pawh a duk vung deuh luk tiin hmutute chuan an sawi a ni. Tichuan. An mau tuai rawn hawn te nen Bipin Kumar chu an inchhunga a luh rual deuh thaw chuan a nupui lo nghaktu Lokhi Mala chuan chempuiin a nghawngah a lo sat zui nghal mai niin thudawnna chuan a tar lang a ni. An inluahna hi room in share an nih angin an thawm chu an room lehlamah awm hmeithai pakhat eichawp zuar dawr kai chuan lo hriain tanpuitu tur a au a, Thil thlen lai hian a hmuna mita hmutu awm chhun chu an fapa inchhunga awm chauh a nih thu hriat a ni. Thil thleng kha a rawn teh thut em avangin engmah an inveng thawng hman meuh lo a nih hmel tiin a sawi bawk. Thenawm hmeithai nu au thawm atangin mipuite an rawn pungkhawm a, tichuan inchhung lama luh an han tum chuan inchhung lam atangin Pi Loki Mala leh a fapate chuan an inchhungah tumah lut lo turin an lo vau nasa hle tih hriat a ni. Chutiang a nih tak zia chuan mipuite chuan police te hnenah a rang lama chinhrilhin police te an rawn thlen meuh chuan Bipin Kumar chakma chu a lo thi fel der tawh tih hriat a ni. An thenawm khawveng leh police te chuan hetianga a pasal chunga a che ta mai hi Lokhi Mala hi hriatthiam harsa an ti hle a, chutih rual erawh chuan a chhan ni bera an ngaih chu. A pasalin a Uiresan nia ngaihna leh rinhlelhna a neih vanga hetianga che duh ta mai hi niin an ring hlawm a ni. Lucky Mala hian a taksa harsatna a neih thu hriat a ni a, chu chu a beng hriatna hi a chak tawk loh thu leh rilru lamah pawh a chang chuan harsatna a neih ve deuh thin thu te pawh an sawi bawk. Tunah hian Lunglei FSL, Forensic Science, Lunglei chuan Bipin Kumar-a Kidnap a nih chungchang leh hlan a chungchanga a kaihnawih engkim chu hnuchhuina an kalpui mek a ni tih thu hriat a ni. Awle, thirtute, tun tum atan chuan kha ti zawng kha kan tarlan theih a ni a, in zavai chunga thinlung takin lawmthu kan sawi leh e.